Sampai pernah jadi kisah nang abut banar. Tapi wayah ini kada sabarataan urang anu nang tahunya. Nah, si Sima ni anak dari pasangan nang kada halal. Gegara supan umanya mambuang si Sima ni ke dalam hutan nang labat pas habis dilahirakan. Nah, kaanakan tu nang habis dilahirakan manangis inya bahari-hari, kadinginan awaknya. Wah, kelaparan sudah. kadada jua nang mandangar tangisannya tu sampai handak mati dah inya. Nah, di situ pas baliwat si Takau. Takau ni hantu paling kuat ujar urang banua lah. Inya ni bisi ilmunya tinggi lawan inya ni bisa baubah macam-macam. Takau ni pas lagi kelaparan baliwatnya mendangar kekanakan manangis. Dicari Takau, Pas malihat takau, ujar si takau lah, Umm, laparnya ai aku. Nyaman jua lih, munnya kanakan ni kumakan haja, ujar si takau dalam bentuk macan. Takau ni mamparaki, dijapai si takau. Panisannya langsung bagamat. Takau ni tapasuna malihat bungasnya, rambutnya ikal, hidungnya mancung, matanya bulat, bibir habang, buah dalima, sanyum manis banar. Nah. Ditakoni langsung baubah jadi manusia. Langsung di ginum si takau. Ujar si takau lah, Bah, bae ku ingun haja kanakan nih, buas banar inya, bae ku sayangi wan ku ingun lawan ku gaduh haja, ujar si takau dalam kasanangan banar nih. Mbah tu si takau nih dibawa bulik si takau. Batahun-tahun sudah si takau nih manggaduhnya, inya bae ngaran si Simang. Nah. Sisi mana paling katuju diantum manusia hidup? Nah, buhannya ni badua rancak mancari makan di dalam hutan, bakuliling haja badua situ. Kadang nya hamben, digendong jua bisa rancaknya. Si Takau ni sayang banar lawan si Sima. Kadang lah si Sima ni mancari makan sorangan inya. Di dalam hutan, inya rancak mangiau manja, Uma! Uma! sambil manangis. Urang urang nang lewat situ pasti takajut lawan handak mancari. Nah, pas haratan ada nini tuha lewat handak mancari kayu di dalam hutan, mendangar si nini tuha tu takajut nini tuh. Bah tuh, nini tuh mancari di mana suaranya. Pas dicari nini tuha tu, di bawah puhun ada sakalinya kakanakan bungas banar mengiau, Uma! ujar si bayangin tu. Mbah tu, nini tu baparak langsung diginddung. Tapi lah, si kanakan ni kada handak diginddung di muka, handaknya dihampit di bahu. Nah, habis tu dibawa bejalan ni lawan nini tuha tu, semakin jauh, semakin barat sakali ni bahu nini nih. Pas di lihatin nini ke belakang jadi nini ibala tekajut nini tuh bahunya balubang jantungnya hilang nah kaitu pang lah sisi mane mencari makan banyak pang sudah lah kurban urang nang di tangah hutan situ di tamuakan haratan Bahubal lubang jantung sudah hilang. Urang kampung asal asal usul kampung ini lah kebanyakan urang nang tahu pasti menyahuti menyahuti aku lah nang uma ikam nah biasanya mengiau di higa rumah uma uma mengiau maja urang nang di rumah tu pasti menyahuti aku lah nang uma ikam uma ikam di kampung sana Nah, kakanakan tu yang mendangar pasti bejauh ka kampung yang disambat urang tadi te. Nah, urang nang di rumah tu salamat kada dianunginya. Nang kaitu pang lih, sarang jua lih kisahnya ni. Nah, ujar kepercayaan urang lah, ada rambutnya si Sima ni bisi kekuatan liwar banar lawan kekuatannya ni bisa menghilang kebal senjata apa haja wan sugih. Tapi lah, sampai wayah ini kadada saurang pun nang bahasil maambil rambutnya si Simang ni. Nah, kaytu pang lah kisahnya lah dari ulun. Kisahnya ni maulah ulun taingat kaytu nah. Ulun ni lahir di hulu sungai, jadi taingat kaytu nah. Jadi maulah ulun asa kada parcaya jua kaytu ada kisahnya kaytu. Ulun mungkin hanyar haja tahu kisahnya.